yɛbu nyankpali lan nu biɛla din daa zaya ni empire kana nyankpali yiŋ shɛm ka di ŋmanila kamadi di nyɛla binshɛɣu din bi paligi bee bi so paligi bee n-yɛbu toli ni adaa tim lan yɛbu nyankpali lan sani ni ka yɛbu nyankpali lan yɛli ni nachim kama o bi tiba bee ka o bi tiba tibili viɛnyɛliŋga ka di zaa ni bi kalli pa ni di daa paligi bi suhi ka ban dihi tabi ni laa maa jilima n-kaya m-bala timi deei lahibali ni ti zuŋɔ dabisili ŋɔ n-yɛbu nyankpali lahim mini n-yɛbu toli ni a dila fiila ka so ka laa yɛtɔɣili kani ka nachimbi ŋɔ ti yina ti yɛli tɔɣa shɛli ŋɔ a ni tooi chɛ ka ban wumdi wum kama bee ka dihi tabili yina kama di lahi tɔɣali kani sɔri n yɛbi toli na daa bi tim na ka yɛbi nyaŋ kpali lan kari shɛba ka di nyɛla jiliman ka yɛn nyɛli la a ni tooi chɛ ka ti baŋ To, m paai pam n nyɛ so n ti a tuuli ni puhi yi station maa zaa ka puhiri a wum ni mini naŋgban yini. N ti a eh, lala yɛtɔɣa shɛli din ku n kɔri ka bihiri ŋɔ maa, a lahiri dali maa asiba ka di pili. N ti a alahira dali maa, n ti a ni a ni o daa ku domi, ka maa kuriga anu daa yaɣi mi ti pihi ta, ka ka ti nyihi Kɔɔl o foon zuɣu. Ka lala nir maa n yuli ni di be ka o gɔhi nyɛla nachimba ni ŋmaa ni gɔŋ ŋmaari zaani zaani o tiŋgbani maa puuni. Di saha nyin daa yɛl o ni o vihi ma n-nyihi di daliri ni n-nyɛ shɛli. Di saha nyin lala nir maa niŋ vihigu ka lan lab Kɔɔl o na n yuli o ni di be ka bɛ wum mi ni MP. Di ɔnɔgiri jilima la MP ni o nyɛla ŋun yɛn kana bɛ dipiti sɛkɛtiri daa kani o mi bela nyɛn kpala o yɛn kam ni o ku yili lala alahira dali maa dindali maa daa nyɛla daa dua ni o mi o mi deei lahabaya din ka daɣiri wuhi ni ka maa ti jilima lani maa yi kana bɛ nyɛla ban yɛn niŋ o gara gira lala ku yili ŋɔ maa bee o o eh o ni be o ni ku yili ŋɔ maa bee soli ni. Di daa nyɛ chibira bin niŋ zin shili ka kɔɔ li ti karen DC to karen DC nominee ŋɔ n yɛl o ni o bɔrimi ni o kɔɔli NPP chairman n yɛl o ni n nyɛ o ni wum asibaasi ŋɔ maa youth maa bee nachimba ni mali nia shɛli ni hali o wumya ni lala nachimba maa shɛb beni ka nyɛ kpalidinim din nyɛ ba ni shɛb yila tamali tin puuni na. Di tɔri zuɣu, o yɛlim o ni o pahimi lala kul ŋɔ maa kandina suɣulo, domi ti bi bɔri nyɛnkpali saha shɛli kam damdi din damdi bee yɛ saha shɛli kam nyɛnkpali yuli bee pɔhim zuɣu. Di zuɣu o niŋ simbu maa di daa nyɛla din gusi MP maa ka gu o tiŋgbani, domi MP yi bi kana ka binshɛɣu niŋ zaa ti yuli ku beni. O mi yi lan kpɛla ka tiŋgbani maa yɛtɔɣa shɛli bi niŋ tiŋgbani maa puuni, nyɛnkpali gba yuli ku dandi ginda. Di saha n-daa. Di saa n-daa nyɛ NPP DC ŋɔ poli ti chairman maa, NPP chairman n-daa zaŋ lala lahabali maa n-ti o nti a din daa neei na ka The Regional NPP Secretary, Alhaji Hudu n-ti a o mini delegation shɛba ka bɛ daa kana ti m-puhi Chief Henry Bekah, Chairman Samba, Regional Chairman ni ŋuni n-tim ba n-ti a o mi ni daa yɛn kana lala toliŋ kpamba ayi maa daa be bɛ ni, ŋuni n-nyɛ toliŋ kpihiginaa. nti pahi toliŋ bom ha na. Dali mi n-chɛ ka naa daa yɛli ni o mini lala nir maa ku nya tab maa. N daa lahi di paɣ shɛli daa niŋya ka ti ma bi so daa be Gawɔɣu. Lala Gawɔɣu ti ma bia maa ka o daa yɛli yɛtɔɣa dindi n dahi nya n naa daa ŋmɛ o a ka di wuhiri ni zaŋ chaŋ Yakub Tale International Airport ŋɔ yɛtɔɣa. Di sa, Naa ni daa yɛli o mi a nima o mi daa bela ga waɣa, ka naa yɛli ga waɣa naa ni o zaŋ lala niri ŋɔ kana, ka lala zo maa ka o daa zo n-kuri fihi ni. So fihi ni ŋɔ ka bɛ daa nya o, ka daa kpambi ti a shɛli o ni kpambi a yi ŋɔ, bana n-daa gaa ti pahi ga waɣa naa zuɣu, ka bɛ bi zaŋ o kana nyankpal nayili. Bɛ o mi wuhiya ni di be ka bɛ ni daa yɛn kana, bɛ daa pun yɛlila ni bɛ yɛn zaŋ o chaŋ ni nyankpal lan ku tooi niŋ o piɛli. Di zaa nyɛ bɛn kana ka nya kpalansi n-yɛli ba, O ti bɔhi bɔhigu ni bɛn kana ni bɛ ti fa lala n-zaŋ o maa bahi maa, o mi ni bɛ mi ni ŋun yɛli yɛtɔɣ shɛli maa n-ti a di gari bɛ zaa ha yaa, ka bɔhi lala kpamba ayi maa ni o yɛn bɔhi ba mi ni bɛn ʒiya ŋɔ ni ka so yi tu naayɛb toli ni a ti niŋ tiŋgbani ni ni o ni tooi lan be tiŋ maa ni, ni wula ka bɛ yɛn niŋ o n-ti a ti zaa ha ni ti yɛn pii ka dɔnti gba shɛm. Naa ya pali ni a yuli ni daa yina luɣ shɛli polo lala yɛtɔɣa maa ni m-bala. Di daa nyɛ lala kpamba ayi tɔliŋ nti ya nir bɛ ka bɛ kam na nya kpali naa ni ka nya kpaliŋ ti ku ti tɔli naa zaaha ti bɔri ni naa ya kpali naa mi lee nyɛla ŋun di daa nyɛ nya kpaliŋ daa yini o kpamba ni lala kpamba ayi maa bɛ yi lan niŋ shɛlikam bɛ yi lan niŋ ka tɔli naa timbana o nimbihi ban di zuŋ o ban di zaŋ ba kani o sani.

Eh, ok. Prince Safu kukoli ka a wum maa. Ŋun la nyɛ